Shwmae a chroeso ti o video drill of mynediad dais, uned 20, rhan 2. That's mynediad 2, entry level part 2, uned 20, unit 20, rhan 2, part 2. Os dych chi'n neud y cwrs yma, os dych chi'n neud y cwrs yma, if you're doing this course, dych chi yn y lle iawn, you're in the right place. Felly,

Yym, I also ask, as you would in class, that you don't darllen y drill. Dim darllen y drill, no reading the drill in your course book as you were doing it. Iawn, just gwrandewch ac ail y droddwch. Gwrandewch, listen, ac ail y droddwch, repeat. Os dwi'n dweud brawddeg yn Gymraeg, if I say a sentence yn Gymraeg, in Welsh, ail y droddwch, os gwelwch yn dda. ailadroddwch, iawn? Os dwi'n dweud, if I say a gair, a word yn Gymraeg, yn Saesneg, sorry, if I say a word in Saesneg, I'd like you to cyfieithu, to translate that into Cymraeg. So if I say, for example, um, glasses, I'd want you to say spectol. If you don't know that, peidiwch o becso, don't worry, we'll come to that a little later.

your, the eich form in common questions, such as, beth yw'ch enw chi? What's your name? Beth yw'ch enw chi? Iawn. Ond yn yr uned yma, in this unit, we are going to look at the T form of your. Do. Iawn? Do. Um, felly, drill un, dyn ni'n mynd i ddysgu, we're going to learn dyma dy something, di. Iawn? So we're learning how to say here is your something. Gyda the dy, iawn, with the your, uh, byddwch chi'n sylwi, you'll notice there's a lovely treiglad meddal after dy, which affects the letters TCP, BDG, mlh. Ond peidiwch â becso, peidiwch â becso, don't worry, jyst gwrandewch, gwrandewch, listen, ac ailadroddwch, repeat. Iawn? Nawr te, gawn ni drwy, let's have a go, shall we? Iawn. Beth yw, beth yw ffail? What's a ffail? Fail. Da iawn. Fail. Iawn? Felly, dyma dy ffeil di. Dyma dy ffeil di. Here is your file. Dyma dy ffeil di. Dyma dy ffeil di. Dyma dy ffeil di. Here is your file. Dyma dy ffeil di. Da iawn. Nesaf, beth yw y ffôn? Da iawn. Ffôn. Ffôn. Y mae'n swnio, mae'n swnio, it sounds exactly the same. Ffôn, iawn? Dyma dy ffôn di. Here is your phone. Dyma dy ffôn di. Dyma dy ffôn di. Dyma dy ffôn di. Here is your phone. Dyma dy ffôn di. Da iawn. Nesaf yw glasses. Beth yw glasses yn Gymraeg? Spectol. Da iawn, spectols, the one I mentioned earlier, spectol, like spectacles. Iawn? Dyma dy spectol di. Here are your glasses. Dyma dy sbectol di. Iawn, how often do you lose your glasses? Iawn, dyma dy sbectol di. Dyma dy sbectol di. Dyma dy sbectol di. Here are your glasses. Dyma dy sbectol di. Da iawn. Nesaf yw ticket. Beth yw ticket yn Gymraeg? Tocyn. Tocyn. Da iawn. Dyma dy docyn di. Gwrandewch. Dyma dy docyn di. Here is your ticket. Dyma dy docyn di. Dyma dy docyn di. Dyma dy docyn di. Here is your ticket. Da iawn. Dyma dy docyn di. Da iawn. Nesaf yw coat.

Dyma dy godi. Dyma dy godi. Here is your coat. Dyma dy godi. Da iawn. Dyma dy godi. Gwych. Nesaf, y cypa. Y cypa. Beth yw y cypa yn Gymraeg? Paned. Paned. There are many words for a cuppa yn Gymraeg, but un is paned. Iawn, paned. Dyma dy baned di. Dyma dy baned di. Here is your cuppa. Dyma dy baned di. Dyma dy baned di. Dyma dy baned di. Here is your cuppa. Dyma dy baned di. Da iawn. Dyma dy baned di. Nesaf, beth yw desk yn Gymraeg? Like a work desk. Beth yw desk? Mae'n neis a syml, nice and easy. Desk. Desk. Iawn? Dyma, gwrandewch, dyma dy ddesg di. Dyma dy ddesg di. Here is your desk. Dyma dy ddesg di. Dyma dy ddesg di. Dyma dy ddesg di. Here is your desk. Dyma dy ddesg di. Da iawn. Dyma dy ddesg di. Da iawn. Nesaf, everyone's favourite ar hyn o bryd. Um, wine. Beth yw wine yn Gymraeg? Gwin, gwin, gwin. Dyma dy win di. Dyma dy win di. Here is your wine. Dyma dy win di. Dyma dy win di. Dyma dy win di. Here is your wine. Dyma dy win di. Da iawn. Dyma dy win di. Nesaf, bwyd, food, iawn, bwyd. Eto, bwyd. Dyma dy fwyd di. Dyma dy fwyd di. Yeah, here is your food. Dyma dy fwyd di. Dyma dy fwyd di. Dyma dy fwyd di. Here is your food. Dyma dy fwyd di. Da iawn. Dyma dy fwyd di. Gwych. Beth yw book? Beth yw a book yn Gymraeg? Llyfr. Llyfr. Da iawn. Llyfr. Dyma dy lyfr di. Dyma dy lyfr di. Here is your book. Dyma dy lyfr di. Dyma dy lyfr di. Dyma dy lyfr di. Here is your book. Dyma dy lyfr di. Da iawn. Dyma dy lyfr di. Gwych. Un ar ôl, one left, iawn. Beth yw y shopping list? Dych chi'n gwybod shopping is siopa. Shopping list yw rhestr siopa. Rhestr siopa. Iawn, rhestr siopa. Rh, rhestr. Dyma dy restr siopa. Dyma dy restr siopa. Here is your shopping list. Dyma dy restr siopa. Dyma dy restr siopa. Dyma dy restr siopa. Here is your shopping list. Dyma dy restr siopa. Da iawn. Dyma dy restr siopa. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Nawr te, drill nesaf. Drill nesaf, the next drill, drill 2. Dyn ni'n gofyn, what is your? Wrth gwrs, of course, dych chi'n gwybod what is yn barod. Beth yw? Iawn?

Beth yw dy enw di? What's your name? Beth yw dy enw di? Da iawn. Beth yw dy enw di? Gwych. Nesaf, beth yw yn e-mail? Dych chi'n gwybod beth yw e-mail?

Beth yw dy e-bost di? Da iawn. Beth yw dy e-bost di? Gwych. Nesaf, dyn ni'n gweud, dyn ni'n dysgu we're learning phone number. Beth yw phone number yn Gymraeg? Rhif ffôn. Rhif ffôn. Phone number. Rhif ffôn. Beth yw dy rhif ffôn di? Beth yw dy rhif ffôn di? What's your phone number? Beth yw dy rhif ffôn di? Beth yw dy rif ffôn di? Beth yw dy rif ffôn di? What's your phone number? Beth yw dy rif ffôn di? Da iawn. Beth yw dy rif ffôn di? Gwych. Da iawn. Nawr, wch, beth yw Problem. Problem yn Gymraeg. Mae'n un neis. It's nice one. Problem. So eto, it's like problem, ond yn Gymraeg iawn, very Welsh iawn. Problem. Iawn? Beth yw dy broblem di? Beth yw dy broblem di? What's your problem? Beth yw dy broblem di? Beth yw dy broblem di? Beth yw dy broblem di? What's your problem? Beth yw dy broblem di? Da iawn. You can really pobl o cwm this one and do a little expression. Beth yw dy broblem di? Iawn. Beth yw dy broblem di? Iawn. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Nawr te, we're going through this very quickly. Da iawn chi. Drill 3 sydd nesaf. Drill 3, iawn? Uh, dych chi'n mynd i ddysgu um, should i ddweud how to say um, using do, using very, various questions, iawn? Um, you've used beth yw already, what is, iawn? Um, we're also going to use where and when, pethau fel yna, iawn? Felly, yr un gyntaf, the first one, dych chi'n mynd i ddysgu yw where, iawn? A dosbarth, wrth gwrs, is class, dosbarth, iawn? Dosbarth. Ble mae dy ddosbarth di? Ble, where, ble mae dy ddosbarth di? Where is your class? Ble mae dy ddosbarth di? Ble mae dy ddosbarth di? Ble mae dy ddosbarth di? Ble mae dy ddosbarth di? Where is your class? Ble mae dy ddosbarth di? Da iawn. Nesaf, ble mae dy ddosbarth di? Gwych. Iawn. Beth yw When yn Gymraeg, when. Pryd, pryd, iawn? Pryd. A'n siwr dych chi'n dweud beth yw, beth yw to start? Beth yw to start yn Gymraeg? Dechrau. Dechrau. Dechrau o dechrau. You hear both forms, iawn? Dechrau. Dechrau.

Da iawn. Pryd mae dy ddosbarth di'n dechre? Pryd mae dy ddosbarth di'n dechre? Gwych. Da iawn. Nawr te, beth yw to finish yn Gymraeg? To finish. So dechre so start, beth yw to finish? Gorffen. Iawn, you may hear other forms as well, like um, cwpla and also North Wales benni, but we're going to use gorffen. Iawn? So we're going to ask, pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? When does your class finish? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? When does your class finish? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Da iawn. Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Gwych. Ardderchog. Da iawn chi. Nawr te. Y cwestiwn olaf yw wedyn, uh, dyn ni'n mynd i edrych ar who. Who yn Gymraeg yw pwy. Pwy. Iawn? Pwy. Wps, sorry. Iawn? Pwy. Um, dyn ni'n mynd i ofyn pwy yw dy diwtor di? Pwy yw dy diwtor di? Who's your tutor? Pwy yw dy diwtor di?

Da iawn. Pwy yw dy diwtor di? Pwy yw dy diwtor di? Gwych. Da iawn chi, da iawn. Dych chi wedi gorffen, dych chi wedi gorffen uned 20. Mae hynny'n ardderchog. Um, not only have you tackled how to use do, you've also looked at using the soft mutation um, and how to use do asking your practically in a question.